Хәерле көн! Хөрмәтле безнең журналистлар, коллегалар! Чыннан да, бу сезон безнең үзенчәлекле булды. Бездә төрле-төрле режиссерлар эшләде. Беренче спектакль инде ул безнең Хыялый спектакле. Икенче спектаклебезнең Өч аршын җир, өченчесе Акча бездә бер букча һәм дүртенчесе безнең Резеда Гарипова куйды, Кар урман. Менә шул Кар урманны куеп бетерү белән генә инде безнең пандемия дә башланды. Безнең чыгарга тиеши тагы бер спектакль, июньнең унсигезендә. Ул Илгиз Зәйниевның Полиционер дигән комедиясе, аны Туфан Имаметдинов куярга тиеш ие, ләкин шушы коронавирус пандемиясе белән, чикләүләр белән ул күчә безнең көзгә. Хәзерге вакытта укулар һәм онлайн репетицияләр булачак. Икенче июльдән безнең артистларыбыз чыгачак инде отпускыдан һәм ул вакытта инде җыйналып монда репетицияләрне дәвам итербез дип уйлыйбыз. Һәм шул ук вакытта безнең тагын Диана Сафарова Асыл кош, Рүзәл Мөхәммәтшинның Асыл кош әсәрен әзерли. Әзерлек бара. Ул мюзикл булачак. Аның чыгарга тиеш иде сентябрь аенда, ләкин менә шушы хәлләр аркасында ул да күченәчәк. Ноябрьләр дип торабыз. Ә безнең ноябрьдә Фәрит Бикчәнтаев килергә тиеш ие. Менә аныкы кайсы числоларга күчер, тагы бер тапкыр сөйләшеп алырбыз. Һәм тагы да бер балалар спектакле чыгарга тиеш өебезнең. Декабрьдә. Менә ул хәзерге вакытта безнең полиционер һәм асыл кош эш өстендә бара, асыл кыз, кош спектакленең эш өстендә бара, эшлибез. Һәм Ул спектакльләр инде безнең көзгә чыгар дип уйлап торабыз. Менә калган икесен ансын сөйләшеп бетерергә кирәк безгә. Менә бу чыккан спектакльләребез бик уңышлы дип әйтәсе килә. Аның, алар төрле жанрдагы спектакльләр, төрле режиссерлар белән эшләгән спектакльләр. Күп кенә спектакльләрдә без артистларны, нәрсә дип әйтим, үзебез дә таный алмадык сәхнәдәге вакытта. Һәрбер режиссер спектакль, артистларны безнең үз ягыннан, безгә таныш булмаган якларыннан ачкан иде. Яңа яктан. Яңа куелышлар. Аларның үзләренә дә, менә артистлар әйтеп китер, үзләренә дә эшләү дәверендә үзләренә яңа алымнар, яңа үзләренә үзләре яңа якларын ачкандыр дип уйлыйм. Әле артистлар ягыннан гына түгел, менә Нәкыя апа бу өч аршын җирне куйганнан соң килеп миңа шундый сорау бирде, артистларны чакырдыгансыз икән, кайлардан чакырдыгыз, дип. Мин әйтәм, юк, бөтенесе дә үзебезнең артистлар, дигәч, танымадым бит, ди. Бөтен спектакльләрегезне карап барам, ди, менә монда танымадым артистларыгызны, ди. Шуңа күрә бу яңалык, бу безнең тамашачыбыз өчен дә яңалык инде, үзебез өчен дә яңалык, артистлар өчен дә яңалык. Шуңа күрә бу эшне дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Куясы режиссерларыбыз әле бик зур исемле кешеләр дә дип әйтик. Һәм яңалык кертергә тиеш кешеләр. Безнең сөйләшүләргә караганда, менә шундыйрак безнең алда спектакльләр көтеләчәк. Һәм без тагын әйтеп узам инде, шушы вакыттан ук безнең Мәскәүдә булырга тиешли спектакльләребез. Алар апрель аенда булырга тиешли, аларны күчердек без ноябрь аена. Тугызынчы, унынчы, унберенче ноябрьдә безнең Москонцерт-холлда өч спектаклебез узачак. Берсе. Октябрьдә бер букча, икенчесе хыялый, өченчесе менә яңа чыгачак полиционер булачак инде. Һәм районнарда безнең, төрле регионнарда спектаклебез булырга тиеш иде безнең. Алар да инде безнең күчте хәзер октябрьгә, ноябрьгә, декабрьгә. Һәм бу вакытта без тагы, менә Рөстәм әйтеп уздыр, безнең менә шушы пандемия вакытында, самоизоляция вакытында онлайн трансляцияләр бик күп булды. Төрле-төрле безнең, нәрсә дим, яздырып та уздырып бардык. Конкретно ул сөйләп уздыр. Алар непосредственно шул эш өстендә эшләделәр инде, безнең оперативный штаб ясадык. Марсель Рузильевич, безнең зам директоры кул астында дип әйтим, артистлар җыйналып, менә сөйләп узырдылар анысын, аерым тукталып. Тагы нәрсә, сорауларыгыз бардыр, может? Может, башта сөйләп узырдылар, аннан сорауларын әйтерләрме? Әйе,
сорауларны соңрак бирербез. Инде, Зөфәр әфәнде, сорау сезгә. 86 нчы сезонда чыгарылган спектакльләребездә Өч аршын җир спектаклендә генә сез рольсез идегез. Менә үзегезнең уй фикерләрегез белән, нинди хисләр белән эшләдегез бу сезонда? Сөйләп китегез әле әлеге хакта. Әлхәмдулиллаһи шөкер, миңа бу сезон бик зур уңыш китерде, уңыш белән булды. 86 нчы сезон бик озак премьералар чыгармый торганнан соң дип әйтергә кирәк. Беренчесе Илшат Мөхетдинов белән Салават Әбүзәровның Хыялый спектаклендә баш роль булса, икенчесе күптән инде безнең театрда Күптән генә түгел, гомумән куелмады ахыр сае.
Гомумән куелганы юк ие, Зөлфәт Хәким. Зөлфәт Хәкимнең, әйе, ул хәләкәткә бер адым дип башланган иде. Чыккач инде акча бездә бер букча исеме алышынды шул исемгә. Шул әсәрдә яшь режиссер Лилия Хәмит, Хәм, а? А, Лилия Әхмәтова белән эшләдек. Теге Лилия, Лилия дип кенә йөргәч, фамилиясен гафу итсен. Әхмәтова белән. Аннары инде менә үзебезнең режиссерыбыз Резидә Гарипованың Янсуар белән бергә иҗат иткән Кар урман спектаклендә Мәгълүн бәкне уйнарга туры килде. Мин бик шат, мин бик канәгать эшләрем белән, өч эшем белән дә бик канәгать. Әйтергә кирәк, өчесе дә бик уңышлы чыкты, халык кабул итте. Минем күзлектән караганда да критиклар, Критикларның татарчасы ничек була әле? Тәнкыйть, әйе. Театр тәнкыйтьчеләре җәмәгатьчелек тарафыннан да э, яхшы бәяләнде безнең чыккан премияләр. Өч аршин җир турында шәхсән артист буларак мин менә аерым әйтәсем килә. Мин э, ике ул ике составта эшләнде, геройлар ике составта эшләнде, ике составны да курадым һәм икесе дә җиренә җиткезеп, мин шул хәтле шат, Безнең театрда шундый Ни өчен Нәкыя ханым танымагандыр дигән, менә сез әйткәч, фикер уйлап утырам. Чөнки анда күп артистлар бик озак еллар рольләр уйнамадылар. Шул сәбәпле, Яңа йөз булып күренгәннәрдер, шуңа күрә яңа яктан ачылганнардыр, тамашачы да сагынгандыр үзләрен. Шуңа күрә мин, мин үзем дә бик шат студентларым өчен, театр артистларым өчен, коллегаларым өчен, хезмәттәшләрем өчен, чыннан да бик саллы, бик мәгънәле театр дөньясында, Татарстан театр дөньясында үзенең лаеклы урынын алырдай спектакль булды ул Өч аршын җен һәм менә соңгы премьера Карурман да нәкъ шул ук дәрәҗәдә. Рәхмәт.
Рәхмәт бик зур. Инде сорау Ильяс әфәнде сезгә. 86 нчы сезонның музыкаль эшчәнлеген сез менә ничек бәяләр идегез, нинди чаралар, нинди спектакльләр музыкаль бизәлеш ягыннан көчле һәм авыр булды дип сөйләп китсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Хәерле көннәр.
86 нчы сезон э, музыкаль яктан, э, музыкаль эшчәнлеккә бик бай булды дип әйтә алам. Әле э, сезон ачылышы да үткән сезонның ахырында куелган э, башмагым э, мюзиклыннан башланып китте. Э, Шуннан соң, менә әйтеп кителгәнчә, өч аршин җир, шуңа без музыканы студиядә яздырдык, тере оркестр белән тулысынча. Шуннан соң Кар урман спектакленә дә бит әзерләнгән идек, тулысынча саундтреклары дәрәҗәсендә инде оркестр белән. Ләкин техник сәбәпләр аркасында мөмкин булмады монда куеп бетерергә, анда язмада яңгырады, авторлар тарафыннан әзерләнгән инде. Шулай ук театрның башка чараларында бик оркестрыбыз актив катнаша. Бизәлеш буларак төрле күңелле дә, күңелсезләре дә булды инде, кызганычка каршы. Анда Исламия апаның китүе дә. Шулай ук әле театрдан тыш безнең Тинчурин театры белән уртак проект башланып та киткән иде. Безнең Җыр дигән иҗат лабораториясе Кәриф театры һәм Калеб яшьләр буыны җыены белән Тинчурин театры белән берлектә инде һәм менә шушы пандемия аркасында ул кызганычка каршы кичектерелде. Ләкин Алла бирсә бу проектны да без ахырына җиткерербез һәм тамашачыга күрсәтербез дип торабыз. Шулай ук булырга тиешле премьера Полиционер, менә аңа бик актив әзерлек башланган инде, шушы пандемия башланганда инде күпмедер дәрәҗәдә. Онлайн рәвештә дә артистлар белән, музыкантлар белән дә карый башлаган идек материалны. Һәм, Алла бирсә, яңа сезон башланганда инде без аны җиренә җиткереп, әзерләп бетереп, тамашачыга тәкъдим итәрбез дип өметләнеп калам. Менә шушы дөнья хәлләре генә яхшыртсын иде. Шулай ук киләчәктә инде Асыл кошта да оркестрның роле бик зур булачак. Менә шул. Аннан соң әйтеп уз бетермәдең, безнең Җиңүнең 75 еллыгына да әзерләнде концертный программа оркестр тарафыннан. Әйтәсем килә. Ул театральләштерелгән концертный программа. Әйе, менә ансы да кызганчыклар шул була алмый калды. Ләкин шуның берничә күп кенә номерлары дисәм дә була инде, безнең записьлар ясалды. Өйдә утырып инде һәр кеше өйдә яздырып, шундый музыкаль, әдәби-музыкаль композицияләр әзерләдек. Аларны күпмесендер Инстаграм челтәрләрендә күрергә мөмкин иде. Инстаграм гына түгел, бөтен күп социаль челтәрләрдә инде. Ютубта да, Фейсбукта да бар. Шул. Аннан соң ТАССРның 100 еллыгына
ул программасы да әзерләнгән. Шуннан шул программаның бер номеры иртәгә, Алла бирсә, дөнья күрәчәк. Шулай ук социаль челтәрләрдә каравыгызны сорыйбыз. Әлегә менә әйтәсе сүзләрем шулай.
Ильяс әзрәк теге әйтеп бетерми әле һаман. Оркестр белән безнең бик күп кенә мероприятиеләр узды.
Фойеда булды, музейда булды. Әйе, әлбәттә, әйтеп киттем ансы мин. Менә безнең бөтен э, чараларында да диярлек катнашырга тырышып барабыз. Әй. Э, Шул. Нәрсә әйтмәкче инде? Безнең аннан соң тагы бер әсәр дип әйтим, э, әзерләнәчәк. Э, Бу инде Сәйдәшнең туган көненә 3 декабрьгә иммерсив спектакль. Ул Безнең сәхнәдә түгел, ә менә Сәйдәш музее хәзер ремонтлап бетерәчәкләр һәм безнең ике арада чыгу ходы бар. Ул булачак безнең фойеда һәм бездә әле Сәйдәшнең утырып эшләгән бүлмәсе бар, аны менә ремонтлап, рәткә кертеп, анда пианиноларын куеп, Сәйдәшнең кайбер әйберләрен куеп, ул бүлмә дә шул Имерсең спектакльдә катнашачак һәм фойеда, чыгу хутларында һәм музейга кереп, анда да булачак ул. Шул бер сәгатьлек Имерсең спектакле әзерләнә.
Рәхмәт бик зур. Инде Рөстәм әфәнде, сорау сезгә. Театрның үз изоляция вакытындагы тормышы, эшчәнлеге турында сөйләп китсәгез, бик яхшы булыр иде.
Хәерле көн. Э, Үзизоляция режимында э, без бит инде ял итергә мәҗбүр булдык. Э, тик мин аны үзебезнең исемнән теге ял булды дип әйтерлек түгел, киресенчә эш тагын да артты. Инде Фәнис Найлевич Әйтеп узгандай, махсус оператив штаб булдырылды җитәкчебез, директорыбыз хәер фатыйхасы белән. Һәм инде шулай ук Фәнис Әлич әйткәндәй, Марсель Рузилевич җитәкләде әлеге проектны. Нәрсәдән гыйбарәт булды бу эш? Бу Теге аңлаешлы булсын өчен, мәсәлән, шушы оператив штаб эшчәнлегенең бер көнен генә әйтеп үтсәм дә, сөйләсәм дә, аны озак сөйләргә кирәк булыр, чөнки ул оператив штабның эш эш вакыты, эш төгәл эш сәгатьләре булмады. Дистанцион, һәр кеше үз өеннән, телефонын кулга тотып, иртәнге алтыдан төнге икегә кадәр оператив штаб кырмыска оясы шикелле гөжләп эшләгән көннәр булды. Бу нәрсә кертте үз эченә? Әлбәттә, иң элек социаль челтәрләр аша тамашачыбыз белән элемтәне саклап калу безнең төп максат иде. Театрда җыела алмасак та, барыбер элемтәне югалтырга ярамый иде. Һәм моның өстендә бик зур эш алып барылды дип менә ассызыклап әйтә алам, чөнки чыннан да бу бик зур эш алып барылды. Үзебезнең Instagram Социаль челтәрендә, Тинчурин театрының рәсми аккаунтында, шулай ук Ютуб каналында махсус сәхифәләр булдырылды. Анда артистларыбызны, хезмәткәрләребезне төшереп, яисә алар үзләре видео төшереп җибәреп, Шигъри мизгел сәхифәсе булды. Булды, ничектер юмор хис, юмор юнәлешле Сорау-җавап дигән сәхифә Аннары безнең бик күп кенә спектакльләр, элеккеге спектакльләр, репертуардан төшеп калган спектакльләр, әйтик, 90 нчы елларда төшерелгән спектакльләрне цифрлаштырып, инде без шулай ук YouTube каналына куеп бардык. Моны да тамашачыларыбыз зарыгып көтеп торды. Тамашачыларыбыз белән беррәттән, әле үзебезнең театр хезмәткәрләре дә бик яратып карадылар әлеге спектакльләрне, чөнки кемнеңдер яшьрәк чаклары хатирәләргә чумып, Шулай үзара аралашканда шунысы ачыкланды. Аннары кемнәрдер бит инде безнең кызганычка каршы бакыйлыкка күчкән артистларыбыз бар. Аларны искә алу нисбәтеннән спектакльләр куелды. Һәм әлегә оператив штабның эшчәнлеге бүген дә тынмый. Хәтта җәйге ялга киткән очракта да, әлбәттә, үзизоляция режимындагы шикелле үк актив булмаса да, барыбер әле кайтавазлары булачак. Шул ук, мәсәлән, күп кенә спектакльләребезне кабат куярга сорап тамашачыларыбыз мөрәҗәгать итте. Һәм инде шуларны нәкъ менә халык соравы буенча шушы җәйге ял вакытында да спектакльләр куелачак YouTube каналында. Монысы инде анонслар булыр, социаль челтәрләрне күзәтүчеләр булса Һәм менә шушы эшчәнлек әле Алла бирса, җәйге яллардан чыккач, сезоннарны ачып, театр тулы канлы рәвештә эшли башлаган очракта да бу оператив штабның эшчәнлеген туктатмаска дигән нәтиҗәгә килдек. Чөнки заман Замана белән бер ритмда барырга кирәк бит инде. Кемнәрдер еракта, республика, Россия буйлап чәчелгән бит безнең тамашачыларыбыз, милләттәшләребез. Театрның эшчәнлеген күрсәтеп бару өчен киләчәктә дә бу алымнар кулланылачак, социаль челтәр аша аралашу дип әйтик инде.
Мин тагы әйтеп узыйм, безнең хәзерге вакытта менә эшләрне бетәргә тиеш инде. Без аны эшли башлаган идек бу пандемиягә кергәнче. Быелдан безнең лояльность программасы эшли башлаячак. Сату буенча да һәм Безнең э, яңа сайтыбыз ачылды. Игътибар иткән булсагыз, ха искесе дә эшли, безнең яңасы да эшли. Э, ссылка бар искесеннән яңасына күчәргә. Э, ул һәм анда хәзер менә онлайн билетлар сату буенча платформаны яңартып җибәрергә дигән э, фикергә килдек. Менә бу э, яңа спектакльләрне дә онлайн күрсәтеп, аларны сайт аша сату мөмкинлеге булачак. Һәм тагы бер әйберне онытып җибәргәнмен, әйтмичә калдым, ләкин бу сезонда, дип әйтик инде, август аенда безнең барыбер үзебезнекеләр Нәзер исемле спектакль чыгардылар. Менә бер артисты Рөстәм утыра. Ул Спектакльне дә үзебезнең балабыз кебек итеп кабул иттек. Ул турыда да бик күп сүзләр булды, бик күп теге тәнкыйтьчеләрдән дә, халыктан да бик яхшы фикерләр һәм яхшы сүзләр ишетелде.

Артты, эшебез юкка булмады. Менә шушы аралыкта гына Инстаграм социаль челтәрендә безнең рәсми аккаунтта биш меңнән артык язылучы өстәлде. Бу инде менә Фәнис Наилевич әйтте бит әле балабыз шикелле дип. Безнең турында бу Һәрбер өстәлгән кеше дә безгә бик якын, чөнки безнең театрыбызның язмышы белән кызыксынучылар арткан саен, безнең тагын да эшләргә дәрт, азарт арта. Шуңа күрә яңгырата аласыз, язмаларыгызда яза аласыз, инстаграм битенә кушылсыннар безнең. Әйе, анда егерме меңнән артык язылучы бар инде безнең. Егерме меңнән артык һәм бу әле менә шушы апрельдән башланып кына.
Рәхмәт бик зур. Инде, хөрмәтле журналистларыбыз, сезнең сорауларыгыз бардыр.
Татар-информ, Рузилә Мөхәммәтова. Якынрак куйсаң. Аһа. Беренче сорау, бу Асыл кош буенча аңлавымча ул музыкаль спектакль буламы? Һәм бу Кариев театрында куелган шул спектакль, шул пьеса буенчамы ул? Әйе, әйе, Кариевта куелган пьеса буенча, ләкин Кариевта ул бик кыскартылган вариант. Аның музыкасын да менә без Ильяслар белән сөйләшеп утырган вакытта, әле без күптән түгел генә җыелып та алдык. Бик кыскартылган вариант и ул. Без моны бик җәелдереп һәм өстәмә өстәп, музыка ягыннан да, артистлар ягыннан да, бу музыкаль спектакль, мюзикл. Булачак. Һәм бу семейный спектакль дип әйтәбез, семья спектакле. Бу яшь балаларга да, олыларга да бик кызык булачак. Карурманда шулай башланган иде бит. Башта Калеб, Кариев театрындагы Калеб монда эскиз буларак, шуның шикелле инде, әйе. Рольләр бүленгәнме һәм онлайн чыттылар булдымы? Пока
бу спектакльгә рольләр бөтенләй бүленмәгән. кайбер генә сөйләшүләр булды. Безнең полиционерга бөтенесе бүленгән. Ә менә бу спектакльга бер-ике артистны яңадан үзебезгә штатка эшкә алырга туры килер. Бу солистлар булачак инде. Кемнәр икәнен әйтегез. Хәзерге вакытта әйтеп булмый. Анда бер рольгә берничә кеше һәм алардан кастинг булачак.
Тагын сорауларым финанс мәсьәләләре буенча. Күпме акчаны кире кайтарырга туры килде сезгә? Һәм бөтен кеше дә акчаны кире кайтарып алдымы, әллә спектакльләрне алдан булачагына пока кайтармаучылар да бармы? Һәм тагын сорауның дәвамы менә, кайбер артист, артистларның зарплатасы аңлавымча Основной зарплата ещё тагын балалар бара спектакль уйнамыйс ха спектакль уйнамагач аларның уже минимальный зарплата гына ала дип беләм. Менә бу социаль сет челтәрләрдә актив эшләгән артистлар ничектер билгеләвелдәчәкме һәм менә аларның материал хәлләре ничек моңа Рөстәм дә бәлки кушылыр.
Әлбәттә эшләгән кешеләр барысы да язылып баралар. Алар безнең без надбавкаларны балаларга түләүләрне внебюджеттан бирәбез. бирә идек. Дөресен әйткәндә, ну хәзерге вакытта спектакльләр куелмага время бюджет юк, ләкин киләчәктә мин аны булыр дип уйлыйм. Безнең бит әле кайбер бүтән яклар буенча да время бюджетны ала торган безнең стоянка бар, безнең аннан да безгә время бюджет килә. Бүтән төрле яклары да бар. Алардан әз генә безнең финанска әле. не яхшырса дип әйтик инде, внебюджетларыбыз булса, без, әлбәттә, эшләгән кешеләргә һәрвакытта акчалата бәя бирәчәкбез. Тагы бер әйбер әйтеп узасы килә, минимальный хезмәт дигән әйбер юк. Бөтен оклад та, компенсационный выплаталар да, бөтенесе түләнде. Отпускага җибәргән вакытта да бөтенесе түләнде. Ләкин күпмедер аерма бар, теге елнагы белән чагыштырганда, ну, без һәрвакыт анда внебюджеттан күпмедер түләп җибәрәек.
Ашаган белми, тураган белә, ди. Менә шушы сорау өчен аерым рәхмәт әйтәсем килә һәм шулай рәхмәт әйтәсе килә театр җитәкчелегенә һәм министрлыкка безнең барлык хезмәткәрләр исеменнән, чөнки чыннан да бу куркыткан иде башта. Бу вәзгыять барлыкка килгәч тә, алдагысын уйлыйсың бит инде, без бит инде күнеккән, хезмәт хакы алганчы аны туздырып куябыз инде, кайсын кая түләргә бүлеп куябыз. Аллага шөкер, әллә ни зур аерма сизелмәде, минимум турында да сүз бармый. Ничек булдырганнардыр, ничек тырмашканнардыр җитәкчелек, Тик барып менә безгә, безнең өлешкә керү булмады. Тулы хезмәт хакларын алдык. Монсы инде, чыннан да, теге җитәкчелекнең уңай ягы, киләчәктә искә алып оныкларга сөйләрлек әйбер.
Касса мәсьәләсе, кире кайтарулар. Акчаны кире кайтарулар, кассалар ла. Күпме акча? Ә, ә, билет, э, әйе, чыннан да, э, билетларны кире кайтардык, э, кире кайберәүләрнеке күчте, менә Мәскәү буенча да әйтик, э, кайберәүләрнеке күчте, э, кайберәүләр алмады акчаларын, э, шул, шул билетлар белән киләчәкләр Мәскәүгә дә, Дөресен әйткәндә, анда Мәскәүнең билетлары бит инде бөтенесе диярлек сатылып беткән инде. Безнең бит спектакль апрельдә булырга тиеш иде. Ә мартның 19-ннан туктадык. Шуңа күрә һәм монда үзебезнең кассадагылар да бар алганнары кайтарган, кире кайтардык. Бар алмаганнары. Безнең ул яктан нәрсә дип әйтим, теге Мәскәү театрлары, башка театрлар кебек, без акчаны алгач та туздырып бетермибез. Менә безнең әз генә ул яктан сакчыллык дигән әйбер бар. Шуңа күрә безгә авырлыкка туры килмәде ул, алган акчаны кире кайтарырга. Без аны туздырмаган идек. Һәм күп кенә тамашачылар аңлап, бу спектакльләргә Инде безнең кичектерелә дип уйлап, кайберләре алмады акчаларын һәм ул билетлар белән кире килә алалар алар. Безгә авырлыкка туры килмәде.
Сораулар? Сезнең язылучылар саны, ярар инде микрофоннар белән. Язылучылар саны арткан бит инде, әйме, шушы пандемия вакытында. Бер кечкенә генә уңай ягы, димәк, сезнең тамашачылар кыш айларына, көз айларына тагын да күбәячәк бит инде бу, әйме? Бер уңай ягы пандемиянең. Әйе, чыннан да, менә без аны башта ук башламакчыйк инде пандемиягә хәтле. Ләкин менә мондый әйберләрне эшләү, онлайн сөйләшүләр, ниләр, башта сайтыбыз чыксын дип тордык, аннан сайт аша эшләмәкче идек. Ләкин менә бу пандемия ул тизләтте. дип әйтергә кирәк. Тизләтте һәм менә бу хәзер безнең подписчикларга аерым аларга бит инде без реклама биргән вакытта да адресны реклама бирәчәкбез. Менә әйтеп уздым бит әле программа лояльности. Программа лояльности ул ике сүз белән генә әйткәндә, сез менә билет алдыгыз ди һәм Тагы бер ике кешене китердегез, ди, сезгә ниндидер өстәмә ташламалар булачак. Менә шундый системада корылган, карта белән эшләнә, или карта булмаса ул телефонга кертелә, безнең пёр-кодлар. Һәм шуның буенча билет алачаксыз һәм ташламалар булачак. Бар, бар, чит төбәкләрдән дә караучылар бар, чит илдән дә караучылар бар. Менә әле безнең Зөфәр абзый әйтеп узды, э, безнең дуслар бар инде, татар иҗтимагый үзәге Новосибирскидан, алар гел карап торалар. Э, әйе, э, Себерләрдә без бик күп йөрдек. Менә һәрбер шәһәрдән миңа WhatsApp-ка анда нигә җибәреп торалар. Менә моны карадык, моны карадык дип. Әйе, читтән менә без э, Германиядә булып кайттык, аннан да килде. Анда Тахир Мясарович дигән безне каршы алучы, ул менә әле бер көнне генә җибәрде, сезне карап торабыз дип. Шуңа күрә караучылар күп, география бик зур. Рәхмәт, тагы сораулар?
Йөреп торма. Ага. Менә безнең Татаринформда булган пресс-конференциядә Ирада Хафизяновна июнь ахырларында уже концертлар була башлый дип әйтте. Июль аенда, димәк, тулысынча концерт булырга мөмкин. Театр үзенең залын июль аенда сез артистларга арендага бирергә мөмкинме? Эстрада артистларына. Ул мәсьәлә ничек карана, аренда мәсьәләсе? О, аны тагы бер тапкыр исегезгә төшереп карагыз әле, ул әйткәндер, может, ачык һавада концертлар буладыр дип. Ачык һавададыр, чөнки әгәр дә концерт булып, алар шулай ук залда утыралар икән, без спектакль нәрсә белән аерылабыз ул яктан? Безнең спектакль, ә алданрак менә без уебызча, егерменче июньнәргә Ничек күрсәтер үзен менә шушы самоизоляция вакытлары? Әгәр дә прогнозлар әйбәт була икән, безнең уебыз иде, егерменче июльләрдән ачып та җибәрергә иде безнең. Сезонны ачу ие. Без менә шулайрак дип уйлый идек. Ә инде булмаса, Менә хәзер тагы сүзләр йөри, анда Министерство культуры теге Россиядән дә әйттеләр, беренче августтан билетларны сата гына башларга дип. Алай булса инде егерменче августлар ачылу була. Шуңа күрә якынрак килгән саен вакыт состояние менә бу пандемиянең ничек үзгәрүен, вәзгыятьнең ничек үзгәрүен күрсәтелер. Шул вакытта без әйтә, әйтә алачакбыз инде, менә бу вакытта очабыз, менә бу вакытта. Ләкин без әзер. Хәр әйткән вакытка, ничек дип уйладык без башта, шулай итеп, егерменче июньгә дә ачып, июльгә дә ачып җибәрергә мөмкинлегебез бар. Иртәгә үк ачылырга әзер инде без. Ну, иртәгә үк алай булмас инде ул. Ләкин без әзер. арендага бирү, бирү турында мин э, э, мин бик уйламас идем аренда. Әгәр дә без үзебезнең театрыбызның эшчәнлеген башлап җибәрәбез икән, безнең арендага бирергә вакытыбыз булмаячак. бер яктан акчадыр бер яктан аренданы акчаны дип әйтәләр ләкин без театр билетлары сатып өч тапкыр күбрәк эшлибез
мөмкинме в продолжение дигәндәй сорау Ул әйтеп уздык, иртәгә үк качелергә әзербез дип әйтәсез. Әмма дөрестән дә шундый мөмкинлек булса, ул ничегрәк күз алдына китерәсез бу хәлне? Халыкны ничегрәк итеп, күпме халык кертергә ярый, ничек утыртырга аны, менә шулай берне уйлаганыгыз бармы? Без аны гел уйлап торабыз. Мин менә шахматный порядок дип әйттеләр. Ләкин без ачылырга әзер шул вакытта, когда әйтәләр безгә менә бу маскалар, перчаткаларны салу ягында булсалар инде дип әйтик. Карантин тәмамланды, инде эшли башларга, тулы канлы булып эшли башларга мөмкинлек дип әйтсәләр, шулай итеп. Әгәр дә безгә залларда ограничение ясамыйлар икән, менә ун гына кеше, егерме генә кеше, анда йөз генә кеше дип, ул вакытта без тулы залга эшләргә, мин, без әзер, кемнең маскасы юк, маска, перчатка биреп торырга да. Ләкин шахматный порядокта утырту дигән әйберне бик аңлап бетермим һәм күз алдыма да китерә алмыйм, чөнки шул ук автобуста киләләр бергә, анда бернинди шахматный порядок юк, шул ук залга керәләр, фойеда бергә йөриләр, анда да юк, бәдрәфкә баралар, әйтик, музейга керәләр безнең. Бу артистларда маска киеп уйнарга тиеш Әйе, булалар. аннан соң сәхнәдә алар метр ярым э, калдырып уйнарга тиеш булалармы? Андый әйбер юктыр. Шуңа күрә концерт заллары, театрлар алар иң соңыннан ачылачаклар. Музейлар әле көйләргә була музейларны. Урамда уза торган мероприятиеләрне көйләргә була. Экскурсияләрне ясарга була. Без үзебездә дә экскурсия ясый алабыз, квестлар ясый алабыз. Менә шул ун кешегәме анда, ничек дип әйтәләр инде анда, биш кешегәме, организованный группаларга. Безнең андый әйберләр эшләгәнебез бар. Пандемиягә хәтле без квестлар уздыраек, экскурсияләр ясый идек, төрле районнардан киләләр иебезгә. Шуңа күрә без андый яктан эшләргә дә әзер.
Рәхмәт һәм.
Ачык һавада театр дигән әйбер актуаль. Менә әгәр дә. Менә шундый эшләрне башлыйлар икән, ачык һавада концертлар бирә башлыйлар икән, ниндидер мероприятиеләр үткәрә башлыйлар икән, кеше күп җыйнала торган. Шулай булгач, театрны да ачык һавада уздырырга була. Әгәр дә ул, мәсәлән, ачык һавада спектакль кую турында сүз бара икән, әгәр дә башыннан ук, эшнең башыннан ук спектакль куела икән, нәкъ менә ачык һавада уйнала торган стильдә иттереп, шундый алымнар белән куела икән, әлбәттә, бүгенге көндә, репертуарда булган, инде театр сәхнәсендә барган спектакльләрне ачык һавага чыгарып, миңа калса, ул уңышлы әйбер булмастыр ул, миңа калса. Ну, кайсы спектакльләрне ачык һавага чыгарырга була, аны сайлап алырга булыр. Мин менә әлеге вакытта менә әйтеп уздыгыз, ачык һавада дип, сразу күз алдына китердем, безнең үзебезнең ишек алдын. Ишекләрне ябып, сәхнә ясап куеп, без анда уйнарга. Әйдә эшлигез. Әзер, әзер. Әзер. Әйдәгез эшлигез. Безнең урыныбыз бар, кайда куярга. Капкаларны япсак, без кайбер көннәрне даже Буфет тәрәзәсе дә карап тора ишек алдына. Әйе, утларны да куя алабыз, төрле әйбер эшләргә була. Аны бит спектакльне куярга була кичке унбергә дә. Караңгы төшкәч.
Оркестр бар. Әйе, бөтен әйбер бар. Безгә э, разрешать итсеннәр дә генә, теләк кенә кирәк, теләк бар. Без концертны да үзебез куялабыз. Безгә эстрада артистлары кирәкми. Безнең бөтен артистыбыз җырлый, бии. Музыка инструментларында уйный. Шуңа күрә менә андый вариант та бар, ишегалдында сәхнә ясап, без урындыклар тезеп, или басып торыпмы карый торган ул, или скамейкалар тезеп монда. Без андый әйберне эшли алабыз. Безнең урыныбыз бар. Ишегалдына сыймабыздыр, мөгаен, тамашачыларыбыз сыймас, парковка киң, парковка зур алларга шөкер. Парковка да бар, төрле җирдә эшләргә була. Инде уены-чыны белән әйткәндә, менә әйтәбез бит, иртәгә үк чыгарга әзер дип, бу теге буш сүзләр түгел, чыннан да, әгәр дә рөхсәт була икән, иртәгедән спектакльләр уйнарга дип, уйнарга дип. Мин инде моны артист буларак әйтәм. Аны административ як ничек әзерләп бетерер, ну, Инде бүген үк чыгырга әзер чөнки сусадык, сагындырды. Әле бер көнне хезмәттәшләребез белән дә сөйләшеп алган идек. Менә хәзер март аенда ябылган булса, августта я сентябрьдә ачылсак та, әйме, бу ярты ел спектакльләр булмады, ярты ел сәхнәгә чыккан юк дигәнне аңлата. Һәм мин 2003 нче елдан бирле театрда эшлим. Унҗиде ел һәм унҗиде ел дәверендә ярты ел сәхнәгә чыкмый торганны мин хәтерләмим үземнең карьерада. Шуңа күрә хәтта ниндидер алдан ук борчылып, каушап кую хисләре дә бар. Бәлки теге ярты ел паузадан соң яңадан сәхнәгә чыгып, теге яңадан ашарга, яңадан атлап йөрергә өйрәнгән шикелле булмасмы икән дип. Менә шундый хәтта төшләр керә, саташып яшибез инде без артистлар, шундый хыялыйлар бит инде без. Минем курсакка карап әйтә бу моны.
Юк, э, артистлар формасын югалтмасын өчен. Э, ә, тагы бер якны әйтеп узмаганмын икән әле тагы менә артистлар формасын дигәннән. Алар һәрберсе видеолар төшереп, һәрберсе нәрсәдер эшләп, э, ниндидер менә челленджлар ясап, бер-берсе белән шигырьләр сөйләп, нәрсәдер укып, шулай итеп тордылар, формаларын да югалтмасын өчен һәм менә бу иҗади процесстан аерылмау өчен. Физик күнегүләрен ясаган видеолар.
32 ләп спектакль, пьеса безнең килгән иде, 32 ләп. Һәрбер артист алмаша-алмаша аларны укып, һәрберсенә рецензия яздылар. Шуңа күрә иҗади тормыштан аерырга, аермаска тырыштык инде без аларны һәм алар үзләре дә бик шатланып, риза булып катнаштылар алар. Форма югалтмау дигәннән, мин моның өчен өстендә һәрдаим эшлим, форманы югалтмас өчен, үземнең шундый түгәрәк тән төзелешен кибетмәс өчен һәрдаим тырышып эшләп торам, мәсәлән, мин. Аның менә хәзерге вакыттагы формасы яңа Полиционер спектакленә бик кирәк.
Рәхмәт, Фәнис Наилевич. Шуңа күрә ул шуңа тота формасын.
Кар урманда да бик төгәл генә кереп утыра ул шунда костюмына.
Рәхмәт бик зур.
Шушы пандемия. Ну, адәм баласы инде һәрбер хәлдән үзенә нәтиҗә чыгарып, ниндидер файдалы итеп үткәрергә тиеш. Буш вакыт, чөнки гомер болай да кыска. Шуңа күрә бу вакытны да үзенә файдалы итеп, ниндидер нәтиҗәләр чыгарып, ниндидер яңа ысуллар табып, үзенең профессиональ үсешенә хилафлык китермичә, үз өстендә эшләү белән, әлбәттә, шөгыльләнергә тиеш. Артист кына түгел, бөтен кеше дә. Бөтен кеше дә шулай эшләргә тиеш дип аңлыйм мин. Һәм без дә менә, Аллаһның рәхмәте, шулай туктап тормадык. Бик күп, бик күп шигырь, китаплар укырга. Мин болай да шигырь китапларын укыйм, шигырьләр укырга яратам. Ләкин тагын өстәмә шигырьләр укырга. Менә нихәтле пьеса укып чыктым. Гомеремдә дә ул хәтле егермегә якын пьеса укыганым юк ие. Бер ай эчендә. Аннары бик зур плюс, безнең театрның өлкәннәре телефоннарына видео төшерергә өйрәнделәр, ниһаять. Әйе, ә менә әйе, ансыз Социаль яңалык. челтәрләрдән, ютублар карарга өйрәнделәр. Телефон белән дуслаштым, әйе. Интернетка керергә өйрәндем, ютуб каналын карарга. Бусы да, бусы да безнең өчен яңалык, үз өстебездә эшләү, заманадан артта калмау. Ул Икенче яктан аннан соң тагы бер ягы бар, ул яхшы ягы түгел, Ләкин начар ягы.
тамашачы белән күзгә-күз карап очрашу, әлбәттә, сагындырды. Шуңа күрә Фәнис Наил улы әйткән сүзләр белән без һәрдаим, һәр сәгатьтә, менә айт дисәләр, тайт булып, әзер булып Без эшне башларга әзер безнең бөтен артистлар да. Чөнки безнең артистларыбыз һәм яшьләребез дә шул да тәрбияләнгән. Без природный, естественный отбор белән сайланган артистлар. Күчмә элек тарихыбыз күчмә театр белән башланганга күрә, шул шартларга түзеп, чыдап торган артистлар гына театрда калып, чын мәгънәсендә театрны яраткан, сөйгән, үз эшенә Бик кипкән китеп, үз эшенә тугры калып эшләгән артистлар гына эшләп килде моңарчы. Ләкин яшьләребез дә шушы безнең гаилә традицияләрен, театр ул бер гаилә традицияләрен дәвам итәләр дип уйлыйм. Һәм мин аны күрәм һәрдаим, шуңа күрә һәм алар барсы да үз эшләрен яраталар. үз эшләрендә эшлиләр һәм бер артист та и миңа бу рольне бирмәсәләр ярар дип торма эх нишләп мин монда юк инде диеп киресенчә приказда булмасалар бик күңелләре төшеп һәрдаим төнлә торып уятсаң да вотка керергә дә әзерләр эшләргә әзер безнең артистлар Шуңа күрә менә бу хәр һәрбер вазгыятьтән үзеңә бер нәтиҗә чыгарып, югалып калмаска, чөнки әз генә бер көн генә соңарып югалып калсаң да, инде аннан соң чабарга мөмкин, аны куып тотар өчен. Шуңа күрә тормыштан артта калмыйча, вазгыятьтән артта калмыйча, без дә бөтен кешеләр кебек үк ниндидер файда алырга. Менә бит файдасы нинди. Хәзер бөтен интернеттан, ютубтан чыккач, социаль челтәрләрдә чыккач, әнә нихәтле караучыбыз да арткан. Һәм безне э, бөтен спектакльләребезне, үткән спектакльләребезне дә карап баралар. Безнең белән кызыксыналар, безнең белән кызыксыну арткан. Димәк, менә шушы хәлдән дә ниндидер үзебезгә файда алганбыз. Аннары, Зөфәр абый, сезнең рөхсәтегез белән тагын бер кат өстә бутыйм әле. Артистлар дип әйттең, Зөфәр абый, артистлар гына түгел, монда гомумән бөтен цехлар да шушы эшкә сусаган, чөнки, әйтик, менә узган атна безнең багышланды сезон ябылу алдыннан, әйтик, туры эфирлар атналыгы булды безнең. Инстаграмда шулай ук туры эфирлар. Монда Үзебезнең сәхнәдә я музейда музей хезмәткәрләре дисеңме, ут куючы, тавыш операторлары дисеңме, видеога төшерү дисеңме, цехлар, костюм, реквизит цехлары дисеңме, бөтенесе дә эшкә сусаган. Чөнки бармак чиертеп тәкъдим итүгә, инде барысы да эшләргә әзер, үз өлешен кертергә әзер. Туры эфирларны әйтеп узганда, узган дүшәмбе көнне безнең Костюмерлар, бутафор, гримерлар бөтенесе монда торды шул туры эфир вакытында. Ие, онытканмын икән шул, рәхмәт. Менә шуны әйтмәкче. Бөтенесе түгел инде, 10 кешедән арттырмадык инде, Зөфәр абый. Чиратлап, чиратлап килделәр. Әйе. Музей көне булды дүшәмбе, пионерия көненә махсус туры эфирлар үткәрелде һәм инде атнаны яптык. Менә узган, әле генә узган җомга көнне сезонны яптык. Туры эфирда онлайн рәвештә. Җәмәгать, ул тыйгыч кичерешләрне аңлатып бетереп булмый, чөнки менә гадәтләнгән бит инде, зур тантана белән бөтен коллектив җыелып, тамаша залы тулы, ә монда без берничә кеше генә туры эфирда гына сезонны яптык. Инде бүтән андый сезон ябулар, ачулар булмасын иде. Тулы канлы эшләргә иде. Әйтергә оныткан, мондагы безнең Гимназияләр белән Зомнан ачык дәресләр булды. Әле ул дәвам итәчәк безнең. Менә бик теләк белдерделәр төрле гимназияләр. Кәрим Тинчурин театры турында, Кәрим Тинчуринның эшчәнлеге турында, аның тарихын, менә шуларны сөйләп, Цехларны күрсәтеп, Zoom-нан без күп кенә гимназияләр белән шундый ачык дәресләр уздырдык. Аннан соң шуны да әйтим әле, безнең театрда инде икенче ел эшләп килә Могҗиза театр студиясе, физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар белән эшлибез без. Яңа спектакль ниткән идек, әзерли башламакчы идек, ләкин булмады. Ләкин ул балалар да менә шушы карантин вакытында тик тормадылар, Бөек Җиңүнең 75 еллыгына багышлап үзләренең шигырьләрен, җырларын җибәрделәр. Һәм мин уйлыйм, алар белән дә шуларны бөтенесен бергә җыеп, бер ниндидер видео клип эшләргә мөмкин кирәк дип уйлыйм, әйе. Ул балалар да инде сагынып торалар, кайчан киләбез инде, кайчан занятие була инде диеп.
Әле алар беренче турдан җиңеп, икенче турга чыкканнар иде, соңгы турга фестивальдә катнашырга. Менә ансы була алмый калды, ләкин ул күчтедер дип уйлыйм, көз көне булачак.
Шәһри Казан, Лилия Лукманова. Менә сез әйттегез, киләсе сезонга нинди планнарыгыз бар спектакльләр буенча, ә штатка яңа артистлар алу планлаштырыламы, юкмы? Кастинг буенча булачак штатка яңа сезон башында әйтербез, чыннан да өч яңа артист киләчәк. Алар яшьләр түгел. Алар яшьләр түгел. Пока әйтми торам, яшьләр түгел. Һәм яшьләр дә булачак әле, яңа артистлар да булачак. Безнең менә бу әйтеп уздым, мюзиклга Кирәк булачак, булачак яңа артистларыбыз, безнең артистлар составы артачак, дип әйтик. Э, бар, э, ну анда кеше әз түгел бит.
Рәхмәт, сораулар юкмы?
Идегез тагын сөйләшик инде.
Инде сораулар булмаса, хөрмәтле журналистлар, спикерлар. Любой вакытта телефоннан шалтыратып, кирәк икән инде видео язмалар белән сөйләшергә була, кирәк икән инде болай телефоннан гына сөйләшергә була. Сорауларыгызны бирерсез, җавап бирербез любой вакытта. Рәхмәт сезгә, журналистлар, спикерлар. Шуның белән бүгенге безнең пресс-конференциябез тәмам. Сезгә бик зур рәхмәт, инде киләсе сезонда бергә шушы залларда тутырып насыйп булсын иде.
Амин.
Рәхмәт. Амин, амин, шулай диясе генә кала.